Hemra! Nirde sen, oglum? Men bärde, Seýit ata.
Gel hany!
Bir düşünişmezlig-ä bolupdyr, oglum. Seýit ata, näme boldy? Sora bulardan. Bu ýerde näme bolýar?
Eýgilikmidir? Eýgilik näme işlesin? Biziň barymyz howp astynda. Goý, näme bolýanyny Kasym weziriň özi aýdyp bersin. Siz menden
näme eşitmek isleýäňiz? Hakykaty,
sen bize ähli zady bolşy ýaly edip aýdyp berersiň. Sen musapyrsyran bolma. Men ähli zatdan habarly. Obar garakçyny kerwenini gizläp saklaýar. Kerwene her kim goşulyp biler. Ony gizlemek nämä gerek? Berekella!
Hum, menem şony aýtjak bolýan-da. Ýeri onsoň, ol adamyň kimdigini bilip bildiňizmi? Eşidişime görä, o gaçgak dönük. Söweşde goşuny Garymyň eline beripdir. Oň buýrugy hökman ölüm bolar. Kasym wezir, bu aýdylýanlar dogrumy? Bolgurly içgär galmyş, ýogsam içiňden hanjarym geçirýä. Şş, köşeş!
Gyssanma. Sen ony öldürseň, biz hiç zady bilip bilmeris. Çynymy aýtsam, men şu adama ynanmaýan. Goýaň kimdigini Kasym weziriň özi bize aýdyp bersin. Gaçgak.
Meň inim bolmaly. Näme?
Inim? Biz-ä seň iniň bardygyny bilmändiris. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Ahmet, çagyryň nökerleri. Bu ýerde dönükler bar ýaly-da. Gyssanmaň.
Goý gürlesin.
Muny hut şaň özem bilýändir. Siz näme hiç zada düşünmediňizmi? Kasym bize dönüklik edýär. Boldy bes et.
Kasym biz üçin janyny bermäne-de taýyndyr. Oň köşge wepalylygyny göre-göre gelýäňiz. Gowusy ilki bilen, biz ol garakçyň özi bilen gürleşip görmeli. O garakçy bilen gürleşýänçäk, biziň barymyzy gyrgyna bererler. Gyrgyna berjek bolsa, onda mümkinçilik bolupdy. Bu ýerde başga bir zat bar bolmaly. Hemra jan dogry aýdýa. Sabyrly bolmaly. O gaçgagyň özüni görmeli.
Bolýa-da onda. Gürleşiň şol gaçgak bilen. Eger ertir irdene çel hiç zat bilmeseňiz, men ol gaçgagy öz elim bilen öldürin.
Sen o gaçgagy maňa görkez. Bor, Hemra jan. Gaçga görkezeýin.
Dünýäň hilesi ýetikdir, Hemrajan. Bu nädip beýle bolýar, Mejit baba? Men ähli zady hökman bilmeli. Söweşleň birinde men ganymlar bilen başa-baş durup gylyç salşamda, bir nöker ölmeziniň öň ýany meň aýalymy tanaýandygyny aýdyp jan berdi. Ana, şondan soň meň aýym-günüm tutulyp, Dünýäm tüme batdy. Agyr söweşlerden baş alyp çykybilmän, goşuny gyrgyna berdim. Soň bolsa gamyň girdabyna düşdüm. Bu ýagdaýy gören şugulçylar meni ganyma baglap, şamyza garşy goýdular. Taňrym meň ýarymyň päkligine şübhe edişim ýaly, meňem päkligime hemmelerde şübhe döredi.
Yşk oýunçy. Men oň oýunbazy boldum. Yşka düşüp ejir baryny çekdim men. Hiç kim meň hasratyma düşünesi gelmeýär. Sen meni ýüz gara etdiň. Saňa duşan günüme nälet bolsun. Indi bary gutardy. Seň arassalygyňa mende şübhe döräni üçin hemmeler meni dönüklikde aýyplaýarlar. Bu barada hiç zat aýdasyň gelenokmy? Men seň pikir edişiňdenem päkdir. Seň gözleň kör bolupdyr. Gulaklaryňam ker. Sen indi meni görmersiňem, eşitmersiňem.
Adam ýüregi. Taňryň öýüdir. Allatagala hemme zady görýändirem, bilýändirem. Sen toba edip, sogap baryny gazandyň inim. Sen ejir çekip, ömrüň kül etdiň. Sen özüňi aklajak bolma, günäňi boýnuňa al!
Meň deýenim bolsa, ahmyrdan doly gözýaşlaryny süpürip, maňa birsalym seredip durdy. Sag bolsa. Eý men, wepaly ýoldaşym. Men sen betbagtlygyňa gynanýan. Sen çekýän jebir-jepalaň çekip çydardan agyrdygyňam duýýan. Şoň üçin häziriň özünde gylyjyňy çykar-da meň depämden şeýle bir batly ur. Hatda soňky demimem ilteşik galaýmasyn. Ýer onsoň, soň näme boldy?
Soň bolsa, pessaý sesi bilen, Hoş gal, meň ömürlik ýoldaşym! Belki meň ýoklugymda öz bagtyňy taparsyň diýip, gijäň içinde meň gözümden gaýyp boldy.
Näme üçin? Näme üçin sen meni beýle jebri-sezewar etdiň? Näme üçin? Syma. Syma. Men günämi geç.
Mejit baba. Sen meň atamy gören adam. Söweşlerde ýeňilmezek adyna mynasyp bolanyňy eşitdim. Bärde hemme zat belli. Ganymlar daşyňy tor gurap, ýalan töhmetler bilen seň gözüňi gapypdyrlar. Bu ýalňyşlyk hemmämize sapak bolar. Indi men seni hiç ýaňa-da goýbermen. Sen meň ýanymda bolarsyň. Men siz üçin ähli zadymdan geçdim. Eger mende size berer ýaly başga-da zat bar bolsa, aýdyň. Men siz üçin hiç zadymy gaýgyrmaryn. Ýok, Hemra jan. Seň yzyňa düşüp barýan adamlaryň ählisi saňa jany-teni bilen berlendirler. Sen bize egsilmez bagt berdiň. Biz seň ömürlik guluňyzdyrys. Ýok, siz gul bolmarsyňyz. Biz siziň bilen bir döwüm çöregi deň bölüşip ýaşarys. Erkiňiz eliňizde. Meň bu aýdanlarymy ähli adamlara aýdyp bilersiňiz. Ömrüň uzak bolsun, Hemra jan. Hemra Abdylmejidiň aýdanlary barada oýlandy. Oň hasratyna nähilidir bir çäre tapmak isledi. Emma oň çäresi ýokdy. Ony ýakýan, yşk ataşydy. Hemra şeýle pikirler bilen ukagydenini duýman galýar. Sähel salym geçmäkä täsin bir düýş görýär.
Adamlar, geliň ahyry. Geliň-de, näme saklanýaňyz? Es-salowmaleýkim, ýaşulular! Geliň, geçiň, oturyň. Oturyň! Oturalyň, oturalyň adamlar. Bu ýatan ýigide kim diýerler? Hemra jan öz oglumyzdyr. Biz bu ýigit doglaly bäri ýanynda bolup ýörüs. Öz-ä ýagşy ýigit ekeni. Eger bu ýigidiň jübti bolsa-ha has ajap bolardy. Bagy Erem diýen bagda Şahruh hanyň Hüýrlukga atly gyzy bar. Şeýdýä.
Nesip bolsa, Şo gyzy şo oglana nikalap beräýsek niçik bor? Ajap bolardy. Ine gowy bolardy. Onda näme, Şakruk hanyň gyzy hüýrlük gowy gelsin. Goý saz çalynsyn. Hany ýör Hemra jan. Ýörüň adamlar, ýörüň hany. Nika gyýalyň.

Ýatmazsamalla, ine boldy.
Eý gözel gyz, adyňyz, asyl zadyňyz kimdir? Adym Huýrlukga. Atamyň ady Şahruşadyr. Jaýym bagy Eremdir. Eý ýigit, siziň adyňyz nämedir? Meň adym Hemra.
Atamyň ady Hysrowşa. Bagy Erem nirede bolýar? Bagy Erem bäş ýüz ýyllyk ýoldur. Beý-bä, uzak ýol eken. Başga-da geçelge bar. Eger ygtyýar bolsa, kyrk günde-de barsa bolar. Hüýrlukga jan, uýam, seň edýäniň näme? Bilseň bu toý nikasy seň üçin däldir. Bu ýigit asla saňa taý gelmez. Oýan ukudan, bu ýönekeýje bir düýş ahyry.
Sen näme üçin meni oýardyň? Indi men ony görüp bilmeýän. Seň bu ykkarada uklap düýş görýäniňi men nireden bileýin? Sen meň çalýan sazymy diňläp oturmanmydyňmy näme? Saňa näme boldy, uýam? Sen näme üçin aglaýaň? Bol aýt, näme boldy?
Men indi ony görüp bilmen. Men-ä düşünýän däldirin, kimi görüp bilmersiň?
Hemrany!
Kim o Hemra? Sen näme hakda gürleýäň? Hemra bilen nika gyýdylar maňa. Men indi oň aýaly boldum. Sen bolsa meni düýşümden oýardyň. Biler bolsaň, şeýtanyň oýny kändir. Sen henizem şeýtan oýnap oturandyr. Açyl ukudan! Men ýogsa hemme zady Kawa aýdaryn. Özüňe gel, oýan! Sen ony beýtmersiň. Hiç kime-de aýtmarsyň. Düşündiňmi? Bu meň gören düýşüm. Ony hiç kim bilmeli däldir.
Onda sen maňa bilbil göýän berersiň. Menem saňa hemrany tapmaga kömek ederin. Näme?
Sen maňa hemrany tapmaga kömek etjekmi? Kömek ederin, Hüýrlük gajan. Sen meň uýam ahyry. Men seň hasratyňa düşünýän. Çynyň muýam? Elbetde çynym. Hüýrlukga Hüýr Zagpranyň aýdanlaryna ynandy. Hemra bolsa heniz oýanmandy. Ol öz persi bilen göz açyp ýumas salymyň içinde çeşme çaýly gözel ýerlerde bolýar. Persiniň didaryndan ganyp bilmän garap oturýar. Taňryň ýüreklere salan yşk ody lowlap tutaşýar. Indi olary bir-birinden hiç zat aýra salyp bilmez. Eý, Taňrym, olary gözden dilden gorap sakla gör. Hak aşyklar hüýrlukga bile hemra, ukularyndan oýanyp, aýralygyň zaryny çekerler. Dady-perýat ederler. Soňam gussa batyp, yşkyň zaryny duýarlar. Olary özüň gora ýaradan. Jemil, bu bolan zatlary saňa aýtmak, ýazdyrmak, eşitdirmek maňa gaty agyr düşýär. Ýöne sen ýaz, Jemil, ýaz.
Näme? Tapmaz öýtdüňmi? Tutuň ony.

Näme aýdyp bilersiň? Saklanyň!
O ýigidi näme üçin bu ýere getirdiňiz?
Aýryň! Ýer goja, sen bu ýerde näme işleýäň?
Edýäniň näme? Sen ony boşat!
O şa nökerlerine garşy durdy. Şoň üçinem oň buýrugy ölüm. Ýöne men oň günäsini geçäýsem diýýän. Gowsa, bu güjügi ilki ýagşyja saýgyladyp, soňam zyndanda çüýrütseň dogry bordy. Sen ony etmersiň.
Näme üçin etmen?
Seresap bol, goja. Birden meň pikirim üýtgäýmesin. Men oňa ölüm jezasyny beräýmegimem gaty ahmal. Näme jezaň bolsa, maňa ber. O meň şägirdim. Oň ýagşysyna-da, ýamanyna-da men jogap berýän.
Beýle bolsa bu gojanam tutuň. Goý jezasyny bile çeksinler. Biz ony jezalandyryp bilmeris.
Näme üçin? O şaň adamsy. Bolanda näme?
Oň jogabyny özüm berýän. Aklyňy aýlan.
Birden şaň gazabyna galaýmaly. Bes ediň hany! Bu ýerde näme bolýar? Ahmet wezir, sen hemişe bir işiň aňyrsyna ýetmän, netije çykarýaň. we gowy däl.
Sen goşulma Kasym. Ikimiziň dawamyz heniz gutaranok. Dogry aýdýaň.
Gutaranok. Gutarmazam. Biz hemra çagyrýar. Näme arzyň bolsa, şol ýerde aýdarsyň.
Seýit ata, men şu ýerde garaşaryn. Bolýar, oturyber.
Men saňa özbaşdak hereket etmäge gadagan edýän, Ahmet wezir! Ýöne men özbaşdak hereket etmedim. Kanundan buýruk alsaň, bulaň jezasy ölüm. Ana, şoň üçin hem men bulary jezalandyrmaly diýip buýruk berdim. Hetdiňi bil, wezir!
Indi sen bolduňmy bärde buýruk berýän?
Dogrudanam Ahmet. Näme üçin biz bilen maslahatlaşman özbaşdak hereket edýäň? Ýa bizi äsgermejek bolýaňmy? Şazadalar, sizi äsgermez ýaly men kimmişim? Berekella, dogry düşünipsiň. Kim bize boýun bolmasa, oň jezasy ölümdir. Onda siz aýdylan bilen Moluňda çaltyrak Kasym wezir bilen ýola düşüň. Şamyza biziň barýan habarymyzy ýetiriň. Häziriň özünde ýola düşýäs. Nesip bolsa, bizem yzyňyzdan ýeteris. Bolýar.
Biz häziriň özünde ýola düşeris. Hysyrow şanyň galasy.
Şa hälä gelýär. Baş egin! Men sizi ýöne ýere ýygnamadym. Siziň maňa ýazan ýazgylaryňyzdan meň habarym bar. Olary çintgäp-çintgäp okap görýän. Ýöne näme üçindir, siziň ýazýan sözleriňizden dünýäniň panylygyndan, pelegiň keçliginden, haýyr işleriň azalyp, şer işleriň köpelýänliginden, harsy dünýälikden, magşugyň doňýürekliginden zeýrenilýän sözlerden başga zat eşitmedim-le. Siz diňe bir özüňiz däl. Adamlary gama batyryp, näme olaň aňyny bozajak bolýaňyzmy? Ine diňläň, köňlümni mähnet gorkusynda goýdy garyzar. Ýa-da. Geç hyýalyndan muşakgatdyr bu keç ykbal. Ýeri, bu näme boldugy? Siziň araňyzda duran Sahy şahyry mübärekläsim gelýär. Şahyr sen nirde? Men bärde şahy älem! Didar, Kahyp diýipdirler köneler. Dostlar geliň didarlaşyp duralyň Aramyza menzil düşse kyn bolar Dostlar geliň didarlaşyp duralyň Hemmämiz ýüzüp barýas gämide Eý bu dünýä akly ýeten bamydyr Asly aýralykdan gurlan palyda Dostlar geliň didarlaşyp duralyň Çyn derwüşler dünýä köňül bermändir Ýer kim eşipdir mundan armansyz Ömrüň-ä ötýänini duýman ýörmäň siz Dostlar geliň didarlaşyp turalyň. Şahälem men siziň huzuryňyzda. Berekella şahyr, berekella. Men seň şygyrlaňy hemişe okaryn. Başym urdum bu gün yşkyň dadyna, Ýar ýetipdir bu gün aýyny ýaşyna, Gurban gözi bilen galam gaşyna, Sögdügim göz bilen gaşa gelipdir. Köňlüm ister yaryn bäri gararyn, Hyýalymda ýar zülpün dararyn. Tap getirmän ýürek kalbym kararyn, Bu gün yşkym hetden aşa gelipdir. Aperi.
Berekella inim. Essalamu aleyküm. Waleyküm essalam.
Ýer onsoň, oglan tapyp bildiňmi? Tapyp bilmedim.
Edil ýer ýuwdan ýaly-la. Men şaň öňünde täze şygyrlama okajakdygyma söz berdim ahyry. Eger sen ol oglany tapmasaň, meni ýüzügara edersiň.
Dogry. Onda ony tapjak bolmaly.
Onda tapyň-da, içi gara galmyş. Sen bu sözleri maňa näçe sapar aýdýaň? Sen oglany boşatmadyk bolsaň, bu wagta oglan meň elimde bolmaly. Indi bu artyk gürrüňleň geregi näme? Ýer gaty bolsa öküz öküzden görer etjek bolýaňmy? Oglany tapmaly. Gürrüň gutardy. Oglanyň torbasynda başga-da ýazgylar az däl. Hawa, az däldi.
Wah, men baryny patyşa berdim. Näme üçin berdim? Näme üçin berdim diýsene. Ýeri bolýala-how.
Howsala çörýäl zat ýok. Eý, Taňrym, ýaňja şaň özi maňa hormat et-de! Indi bary gutardy. Bary gutardy. Hany, ejizlemäň bes et. Gutardy.
Özüň el al.
Gutardy.
Oglan tapylmasa,
men saňa başga bir şahyryň ýazanlaryny tap bererin. Ýok. Ýok.
Ýok. Maňa diňe şol oglanyň ýazanlary gerek. Eşitýäňmi? Men saňa gaýtalap aýdýan. Maňa diňe şol oglanyň ýazan şygyrlary gerek. Ony nirde bolsa-da tapyp getir! Tapyp getir! Bar, bar git! Ýogsa işimiz pyrryk!
Bor. Men ojagaza olany hökman taparyn.
Ýok, ýok, maňa hiç zat aýtmaň, aýtmaň hiç zat, men bilýän bary gutardy, maňa hiç zat aýtmaň. Şahym, olar gelýäler, şahym! Olar gelýäler, şahym! Taňrym asan etdi, siziň müşgiliňiz gaýdyp gelýär. Siziň algyr guşlaryňyz şahym, olar gelýäler. Näme? Gelýäler şahym, Gelýäler? gelýäler. Üç günlük ýoly bar, dag bar arada.
Biz bu guşla alyp geldik şahym, bu guşluk şahym, olar gelýäler. Aý ondan nämä durs? Ýörüň, garşylalyň-a! Ýörüň, şahym, garşylalyň, şahym!
Geçiň, hanym.
Sen bärdemi? Görünsene, eý oglan! Bärde!
Bärde! Arman adyny tutup bilemok. Tutarsyň adymy. Ýene tutarsyň. Süýji sözler bilen ýüküm ýetirsiň. Her gün irden perýat etsem, Ýyrtyp ýakamy çäk etsem, Ýeterinmi, gülüm, saňa? Seniň ýoklugyňda gitdi sabyr kararym Başym galdy gaýgy bilen dumana Sen, sen meniň köňül huşum myradym Pyrakyňda ýandym ýokdur rowana. Üç aý boldy meniň köňül hoşum ýok Ýyglamakdan gaýry etgen işim ýok. Kaza oky jana gelip degipdir. Bu mehneti Alla bize beripdir. Aýralygyň ýüki beýlim egipdir. Sözlesene, artdyrma-da gynanjym.
Sözlemäge. Saklaýynmy? Ýok, gurbatym, daýanjym.
Gam çekme janym. Goý, ümmülleşibersinler.
Haýyş ederin,
Hemra jan gelende baryny aýdaryn. Sabr ediň makaly. Sensiz ömri Allah maňa bermesin. Gözden salaýmaň.
Güljemile gideli gyzym. Beýle halda
taşlap gitmerin ýary. Beý deme balam gitmesek bolmaz. Hoş wagty görýärin. Hoş wagt. Ýör hany ýör.
Hoş gal.
Akmaklar. Akmaklar. Meň hemme zatdan habarym bar. Siz näme üçin Atabege meň adymy beripsiňiz? O meni öldürjek boldy. Mende başga hiç hili alaç galmady. Sen meň gazabymdan gorkmadyňmy? Gorkdum.
Ýöne men oňa galanyň goragyny berkidýänligimi, adamlaram şoň üçin barlaýanlygymy aýtdym. Muny sen dogry aýdypsyň. Kelläňden dynmajak bolsaň, indi ýalňyşma. Ýalňyşman, and içýän ýalňyşman. Ýöne men aňtalýanymy nirden bileýin? Sen bilmeli. Sen ähli zatdan habarly bolmaly. Edil aýdyşyňyz ýaly bor. Hökman habarly bor.
Ýer onsoň, oljaňyz oňdumy?
Hawa-la, ýygnadyk-la. Biz indi adamlarymyzy ýaraglandyryp bileris. Hawa-hawa, şeýle. Siz onda häziriň özünde nökerleriňizi ýygnaň-da, Bedeli hanyň mülküne talaň salyň. talaň salmaly. Olar goşunlaryny sürüp, üstümize gelseler nätmeli? Wah, maňa geregem şo-da. Bu ýerde meň öz maksadym bar.
Ýör onsoň. Bedel han kim?
Bedel han Hüýrlük gaň agasy.
Men işdäde düşünmedim. Hüýrlukgaň agasam bamy? Hawa.
Hüýrlukgaň, Hüýrdagpyran, Kawy, Bedel atly doganlary bar. Bedel han bir gyza aşyk bolup, Eren bagyndan gaýdýar. A-how, agam Bedel! Dur, gitme! Gürleşeli ahyry! Indi maňa bu ýerde durarlyk galmady. A-how, dogan, aklyňy aýlan! Atamyz rehimdardyr. Atamyzyň ýanyna bar-da, aýagyna ýykyl. Sen bu işlere goşulmasaň gowy bor, inim.
Sen biziň ulymyz, mirasdüşerimiz. Dur, gitme, dur!
Ýok, kaby. Maň indi yza ýol ýok. Men atamyza aýtjak zadymy aýtdym. Şa tagtynda oturmak saňa nesip etsin. Sen bir gyza aşyk boldum diýip biziň barymyzdan geçip bilmersiň. O zenan üçin men janymdan geçmäge taýyn. O meň ýüregime ýeledi. Men onsuz ýaşap bilmen. A-how, agam!
Adamzat öz lezzinde durmaýa. Olar maksadyna ýetmek üçin ant içýäler, aw ýalaýalar. Soň bolsa wadasyny unudýalar. Beýle häsiýet olaň hemmesinde bolmaýa. Aklyňa aýlan agam, atamyzyň gazabyna galma. O seni gaýdyp yzyňa dolanmaz ýaly eder. Men ykbalymdan nalaman. Görýän ol seni saklap bolmajaga meňzeýä. Alla nesip etse biz ýene-de görüşeris.
Haçan-da Şahälem, seň aýdanlaňy okanda, sadadan düşnükli bolmalylygyny unutma. Arkaýyn bol.
Men düşnükli edip ýazýan. Şa hälem okamagy gowy görýä. O seň ýazanlaňy hökman okar. Ana şonda zalymlaň eden ähli hyýanatlarynyň üsti açylar.
O nähili hyýanatlaň?
Sen ýazýaňmy? Hawa-wa, ýazýan. Ony sen bilersiň.
Bedeli han, Erem Magyndan gaýdyp, öz söýgülisi şa gyzyna gowuşdy. O häzir uly bir ýurduň tagtynda şa bolup otyr. Hiç kime boýun egmedik Bedeli Hysrow şaň garşysyna goýup, Ahmet wezir özüniň ýaman niýetini amala aşyrmana başlaýar. Ol Bedeli hanyň iline talaň salyp. Mal-garalaryny özi bilen alyp gaýdýar.
Edil siziň aýdyşyňyz ýaly etdik. Beder hanyň merkini berdik. Berekella.
Hany Jally nirde? Jally mallary ýigitleri bilen sürüp alyp gaýtdy. Bar senem olaň ýanyna bol. Lepbeý!
Çüw janawer!
Adamzadyň iň gymmatly zady wyždany bilen lebzidir. Är kişi öz sözüniň üstünde durmalydyr. Ýogsa oň haýwandan tapawudy bolmaz. O dogrudyr meň hökümdarym. Hökümdaryň kalbyna ezýet berýän zat nämekä? Şony bilmek bize miýesser etsedi. Onda siz meň bilen açyk gürleşmän başaryň.
Biz siziň hyzmatyňyzda, meň hökümdarym. Dünýäni kalbyň bilen duýmany başarsaň, oňa ýetesi näme bar? Ýöne göwün guşuny uçuranyň bilen, islegiň hasyl bolup durmaýar. Gülälekli meýdanyňam hemme gülleriniň açylmaýany bellidir, hökümdarym. Muňa garamazdan, biz ýene-de Süýji hyýallaryň arzuwlary bilen ýaşaýas. Hökümdarym, näme üçin siz gulaga ýakymly sözleri eşitmekden gaça durýaňyz? Näme üçin öz duýgularyňyza garşy gidýäňiz? Taňry size bagt paýyny beripdir. Näme üçin siz ýaşaýşyň lezzetini görüp ýaşamaýaňyz? Bu dünýäň derdi agyr. O dert hemmeniň başynda bardyr. Hökümdar, ýaşamak, garramak, ölmek, bi biziň tärimize ýazylandyr. Muny üýtgedip bolmaýar. Siz näme üçin meň kimdigimi soramaýaňyz? Siziň kimdigiňizi bilmek bize hökman däl, hökümdar. Bärde hemmeler hanyma hyzmat edýärler. Hanym bolsa sizi tagta çykardy.
Dowam et, Muňa garamazdan siz bize ýat adam. Eger hanyma bir zat bolaýsa, sizi tagtyňyzda uzak oturtmazlar. Hökümdar,
sen nesibäňde bar zadyňy aldyň. Indi öz ýuruň bile gitseň gowy bolmazmy? Eger men gitmesem, şonda näme bolar? Onda seresap boluň, siziň kastyňyza çykarlar. Akmaklar!
Kim maňa garşy çyksa, başyndan dynar. Men hanyma şalygy gorajagymy wada berdim, men wadamda-da duraryn. Goý, dünýäň tämizligi sizde saklansyn. Hökümdar!
Hökümdar! Bagyşlaň, günäkär guly! Diňläň, başa gelen başagaýlygy! Sözle, nöker, näme boldy? Öt günämi!
Dilim dillenmeýär, ýitirdim huşum! Bol, gürle!
Wah!
Birdenkä! Oslagsyz säher çagynda Hatyrawşaň goşuny döküldi şonda. Hatyrawşa?
Hawa.
Hatyrawşa. Sözle soňy näme boldy? Gelip ile talaň saldylar. Garşy duranlary ýesir aldylar. Ýit gurludan boldy hökümdar. Goşuny aýaga galdyryň. Ganymlara garşy göreşmek gerek. Söweşe taýýar boluň. Lepbeý hökümdar. Götersem Gyzyl takyr düzlügi. Goý ilime bolsun noş. Agym tutsun älemi yhlasymy nar eýle, Ýüregim telwas urup yşkym eýlemese joş. Çepýäňiz Hüýrde Akpyrat, sen maňa hemra şu ýerde diýip aýtmadyňmy näme? Sen ony görüp bilmersiň. Basym bu ýere kaw geler. Bize bu ýerden çaltrak gitmek gerek, uýam. Eger kaw gelýän bolsa, onda bize bu ýerde durmak bolmaz. Gideli guýrukgajan. Hany sen boluň. Ýassam Käbäm zeminde. Hawa, sahylyk Hemrajandan galsyn. Ine, hakyky jomart diýip, şoňa diýse bolar. Beýle gudrat Alla tarapyn berilmedik bolsa edip bolmaz. Ýöne jomart bolmak her kime başartmaýar. Jomart bolmak üçin ozaly bilen sabyrly bolmaly. Allah Tagalanyň gazabyndan gorkmaly. Galyberse-de, kazaň dolup bir gün öljegiňi unutmaly däl. Hawa, o diýýäniň-ä dogry. Munça märekä çörek beren üçin. Hör, Ukajan, biz Hemrany hiç ýerden tapyp bilemzok. Gideli, seň bu bolşuň-a bolmaýa. Sen beýdip otursaň bir belaň üstünden bararys. Uzak ömür, ýaş berdi. Hemra janyň ömri uzak bolsun Allajan. Hemraň agalarynyň bu zatlardan habarsyz bolan bolmagy meni gaty gynandyryr. Gynanma.
Taňrynyň emrine kaýyl bolmadyklar müň bir hupbat bilen ömrüni ötürirler. Belki soň ýene aýlanyp görers a? Ýok diýdimmi ýok. Men Hemrany görmän hiç ýere gitmen. Biler bolsaňyz adamlar.
Dünýede sahyýlykdan gowy zat ýokdur. Şoň üçinem edeniň bereniň müň bolup ýene Hörlik gajan, indi sen şeýdip oturjakmy? Bu giden adamlaň arasynda weliler bolsa näme? Biziň syrymyz açylsa tutarlar, satarlar, gul-gyrnak ederler ahyry. Indi boldy bes, ýürege düşmäň, gidiň şu ýerden. Il-güne bergi.
Onda sahylygyň güýji nämede? Ol jomartlykdan ýaňa erbet işler edenem bolsa, Taňry oň günäsini geçer. Goý Allatagala biziň günälerimiz geçsin-dä. Güzap güzerinde göwnüm gowudyr, pelek Eger seň ýeriňe bolsam, beýdip masgara bolup durmazdym. O seň işiňde näme üçin allady? Gowy sowarla bol. Indi saňa ynanmaýan. Sen öz kejirligiň bilen bizi howp astyna salýaň. Sen barybir maňa düşünmersiň.
Saklan hüýrlukga!
Kaoý, näme üçin geldiň? Sen dik geldim. Uýam. Näme, garaşmanmydyň? Sen Hemra atly bir ýigidi gözleýäňi eşitdim. Eşiden bolsaň, näme aýdarsyň? Belki sen maňa Hemrany tap berersiň. Seň kejirligiň çeni bolmazmy? Ýör gideli! Sen meni nirä alyp gitjek bolýaň? Baraňda bilersiň.
Mün atyň yzyna.
Kawy, sen näme üçin meni ynsyz-jynsyz çola ýere getirdiň? Bu takyrda bizi hiç kim görmez. Men bu ýere agamyz Bedeli çagyrdym. Atamyz bize Bedeli görmegi gadagan etdi. Şoň üçinem Bedeli şu ýerde görersiň. Şondan soň belki köp zada akyl ýetirersiň, uýam. Hüýrlukga, sen meň aýdanym bilen bolarsyň, bilip goý!
Salam, agamjan. Gurgun muňa ýam. Seni görerin öýtmändim. Ikimiziň görüşmänimize köp ýyl bolandyr. Bu nädip beýle bolýa? Asyl sen tanar ýaly bolmansyň-a. Yşgyň derdi seni ýakypdyr, saralyp-solupsyň-a. Hawa.
Atamyz ganatymy gyryp, eremden kowanydan soň, men garramak bilen boldum. Seni bu ýagdaýda görýänime gaty gynanýan, agam jan. Gynanma, uýajygym. Men öz eden işime, birjigem ökünemok. Atamyz seni ýowuz darapdyr. Heý, beýdibem bir kösemek gomy? Kawy, seň ýagdaýyňy görkezmek üçin meni bu ýere getiren bolmaly. Kawy seni goramak isleýär. O saňa ynsan ömrüniň gysga bolýanyny aýdasy gelýär. Onsoňam atamyzyň gazabyndan goramak isleýär. Ýöne menem edil sen ýaly öz söýgimden dän men. Men Hemra jany söýýän. Men onsuz ýaşap bilmen. Goý atamyz meňem ganatlam mygyrsyn. Ýok, ýok!
Ýok, sen ýalňyşma. Hüýrlukga jan, oýlan. Oýun däl bi iş. Hoş gal, agam jan, men gitmesem bolmaz.
Gitme. Gitme uýam. Meň entek saňa aýtmaly zatlam bar. Dur, gitme, uýam!
Gyzyl gala.
Haý, berekella! Şony aýtsana! Eýilsin-eşilsin! Göwün açylsyn, şatlygyň şowhuny dünýä seçilsin, şahym, şazadalara saglyk dileýäs. Däde jan, arzym ba.
Aýtsyn balam. Açlyk eken baran ýerimiz gaty. Il iýmiti Gatoňňur hem iteti. Halkyň haly maňa çekdirdi gamy. Aşyra dargatdym bütin gallamy. Agalamyň gallasynam aldym men. Mätäçlere biraz ýarna boldum men. Günäkär men.
Açlar kändir oglum. Olary doýrup bolmaz. Gallany dargatsaň, dolanyp gelmez. Beýik şahym, beýik şahym, Bedel hanyň goşuny gelip döküldi.
O ne goşun? Sözle nöker, näme boldy? Her tarapdan ençe nökerler öldi. Şa mülküne zyýan etdiler. Şanyň söýýän atyny alyp gitdiler.
Bedel han, Bedel han, paňkilli akmak. Talap edýän menden ençe gan dökmek. Täji tagtyň köşkeýwanyň ýumyryn, etiň gurtlar ýer, süňňüň gemyryn. Ülkesini ederin ýer bilen ýegsan. Söweşe taýyn boluň!
Beýik şahym! Diňläň guluň sözüni! Goýmak gerek o näkesiň gözüni!
Beýik şanyň garşysyna hüjüm edýär. Bu bolýan zatmydyr? Kimmişin ol? Size haýbat atmaga hetdi eder ýaly? Bedel hanyň ýurduny weýran etmeli. Goý kime haýbat atýany bilsin. Tamdyra çöregi gyzanda ýapmasaň, nanyň küle gaçýandyr. Tüýs wagty öz sürini, goý almytynam alsyn indi. Wah, şony diýsene. Bedeliňmiz bellisin. Goransak, Özümiz betbagtlyk laýyna batyrys. Beýik şahym, indi beýle köp oýlanyp durman, hüjüme geçeliň. Kim hüjüm etse, şolam ýeňer. Diýmek, ilki biz hüjüme geçmeli-le, şeýlemi?
Şah älem, göwnüňe melal gelmesin. Bu jahanda güler ýüzüň solmasyn. Şazadalar saglygynda her nöker, goşun serkerdelik orny tutar. Hany meň ogullarim? Arka ýönden iman köýsün arslanlar. Haýsy gylyç syryp ata atlanjak, duşmandan ar alyp ýerine saljak? Galjak bu sizinni namys astynda. Şu dara artykmaç takat yok mende. Siz varkaňyz. In men mi ata atlanjak?
Ynam bolsa, rugsat bolsa giderin. Duşman bilen hasaplaşyp gaýdaryn. Berekella oglum tamam şeýledir. Täji tagta Hemra janym eýedir. Atlan oglum, atlan. Işiň oň bolsun. Duşmanlar zarbyňdan lerzana gelsin. Kasym wezir. Hemra jan, meň ýanyma geliň. Galalaryňyz ýörişe taýýar bolup duruň.
Eşitdiňiz şanyň eden ähtini. Hemra wada berdi täji-tagtyny. Ýüregini beripdir ol Hemraga. Indi gider almaz gylyjyny bermäge.
Hä gardaşym. Niçik boldy oýlan gör.
Suw getiren küýze döwen barybir. Altyn ýygdyk. Gör näçede gönendik. Gaýta ýene günäkäre biz döndük.
Berekella Alla galla pytradan. Biz bärde bir tüýs işi aýdan. Şazadalar, sizi şeýle söýýärin. Adyňyzy eşdemde bir gez galýaryn. Islegim arzuwym size baş goýmak. Asly päkden bolan päkler söýek. Emma dädiňiziň söýüşi ýagdaýy siziň bilen sowuk-salagr hili. Doga-tumar edilene meňzeýä. Walla, sizi gözüm gyýmaýa.
Ahmet Wezir! Ahmet Wezir, dur gitme! Ahmet Wezir! Edil ýörüm bolluň. Wümütüň! Içgin sara milliň.
Köre hasa gönüp dura gözüňe. Ündem bermedi aýdan sözüňe. Söýme ýal, söýýä diňe Hemrany. Sizi silteý tutýa, Hemrady jany. Şa lälik boldy gyrnakdan bolan. Göwün mülküňizi salar ol talaň. Goýber meni! Gany dökjek ganymyň! Ýok, şazadam. Şaýanyny o bolmaz. Biz bir iş tutarys. Hiç kimsi bilmez.
Däde jan, eşit biziň arzymyz. Hemra bilen bile gitsek diýýäs biz. Hemraň başy ýaşdyr, belki allanar. Bolmasa bir iş bolaýsa? Kyýamat bolar.
Biz körpe dogandan aýrylyp bilmeris. Däde jan, gideris biz, durmarys. Ýalňyz galmaklyga ýene takadym ýetmez.
Şahälem ýersiz hiç bir söz aýtmaz. Emma bu ýerde tejribe lazym. Bedel handan hiç gaýtawul görülmez, Edil goýny gurt darandan inaý bolmaz. Seň sözleriň dogry wezir, tejribe lazym, Goý gitsin Hemra jan, galaýyn özüm. Däde jan, galsynlar, ýalňyz galma sen, Ýüregiňe hiç howatyr salma sen. Bile gitseňiz esen bolar başyňyz, Jem bolsaňyz. Şowly bolar işiňiz. Ýoluňyz ak bolsun. Ýoldaşyňyz hak. Geliň men sizi bir bagryma basaýyn.

Dur diýen saňa saklan. Tut ony. Hop!
Nirä gaçýaňyz? Hadi öňüme düş.